Selam aleykum, bala çehlar! Bugün yapacaqsız sabalıq. Sabalıq, öyle qızım? Sabalıq aşı ya da demek. Bu ne demek? Bu. Zavtrak demek, öyle qızım? Afta soñu biz ep öyle sabalıq aşnı ep birlikte azırlaymız, öyle qızım? Bizge kerek qaşqaval.
Sarı yağ, sucuq ya da halva. Doğru, sucuq ve ötmek, öyle qızım? Şimdi men size bir denesini kösterecem, siz ise devam eteceñiz. Bugün biz yeni sözlernen tanışı olamız, öyle qızım? Sucuq ya da kalbas. Sucuq ya da kalbas, bu kalbasa demek. Haşhaval, sır demek. Sarı yağ. Slivoçnoye maslo ve otmek, bu bizde hleb demek. Şimdi baqarsız, nasıl lezzetli. Beyaz otmek, doğru. Bir denesi men köstereyim, qalanlarını siz yapacaqsız. Ya da nazır bir dene otmecik alamız, böyle sarı yağı üstüne mazlaycamız, öyle qızım? Mazlamaq, nanosit. Mına, böyle sarı yağamı alınız, yaşı, qızım? Nazlı, baq, bıçağı böyle tutasıñ, baq, Nazlı, böyle, anı üstünden tutsañ, o tikaran alacaq. Sarı yağnen yaptıq, er kes öz ögünde, İlmazcıq, şimdi misa veririm. Soñ üstüne penir qoyacamız, Nazlı, bir deñişik penircik al da ber, qızım.

Şimdi niçün baştan sarı yağ üstüne mazlaymız? Çünki sarı yağsız uçkırançıq quru olacaq. Sarı yağ nenesi yımşaq ötmecik olacaq, bilesizmi?
Bıçaqnen muqayet olmaya kerek, doğru. Maşallah, Hatice de yaptı, kördiñiz. Yoq, sende işi güzel, amma sağ tol, baq, ne, urbaların sarı yağa tiyilmesin. Ana, tiyilmeydi. Üstüne penircek, doğru elmacıq, maşşalla. A mende? Maşşalla, baqıñız, başına sarı yağcıq, üstüne penircik, penir deyik, yañlış, penir, o brınza. Ana, nazı. Bu haş-haval bunun adı, doğru. Biz alıştıq penir demeye, öteki, rancıq, yañlış. Doğru demek. Qoy, o gün de olsun, soñ biz epsini dizerik. Sen devam et Elmazcıq. Maşallah, kördiñiz, Elmazcıqtı nasıl bile yapma. Ana, yaman ötmek. Ötmecik al da ber, Nazlı. Bir ötmecik al da ber. A, o günde de var ötmecik, Elmazcıq. Qana. Mına. Kim ne qadar aşacaq, baqayıq. Qaç Men de çoq.
Men de çoq. Men de. Bu pek lezetli sabalıq. Lezetli ne demek? Vkusnıy, öyle qızım? Onıñ içün balacıqlar, biz çoq yapamız böyle ötmecikler, öyle qızım? Soñ onı çaynen sabahtan,
qışta pek lezetli oluy, ne vaqıtta? Azbarda, azbarda suvuq olğanda, evde ise sıcaq, ve böyle lezetli ötmecikler, qoquylar bütün eve.

Sıcaq fırına qoyacamız ve olar eki-üç daqada azır olacaqlar, olamızmı? Yavaşçıqtan bıçaqnen, Elmazcıq. Pek doğru, on sarı yağı endi yeter, Elmazcıq, endi üstüne penir qoyarsıñ. Var bir de penir, oldu, yeter sarı yağ. Penircik qoy.

On, on bir, on eki. Endi Hatice saysın baqayıq. Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz, on, on bir, on eki, on üç. On üç.
Doğru. Endi bizim fırınımız qızdı. Sıcaq fırına qoyacamız. Eki daqadan bizim aşımız azır. Bekleniz. Ötmeciklerimizni fırına qoyamız. Eki daqadan olar azır olacaqlar. Baqıñız, penircik endi iridi, demek ki, bizim endi ötmeciklerimiz azır.
Aşımız endi azır.